Sakali ma madia Gandapura, ada napi di nagara Pandawa yang di ibu kotai oleh nagara Amarta, yang dahulu kala di sabut nagara Ukir Taru, lalu sakarang badiri manjadi nagara Pandawa. Jadi nang batatap salaku pimpinan di nagara Pandawa masa dua talu orang Nurut yang lain, cucu ulih Pandu, putra ulih Pandu, cucu ulih Bagawan Abiasa. Buyut langsung ulih bagawan pula sara. Siapa ujar kita di situ? Ialah nang pangaran panggilan Adipati Janaka atau disabut Radin Arjuna atau jua dahulu kala disabut waktu ramaja Radin Margana. Lalu kabetulan ujar kita di sini Arjuna ada mempunyai ini isteri dua urang, acan api rabi dua urang. Itu Sabadra dan Dewi Sarikandi. Dan jua di situ Arjuna ada mempunyai dua orang anak laki-laki ujar kita. Nang pengaran Bangbang Angka Wijaya dan Bangbang Irawan. Lalu di situ ujar kita siapa pulang nang batatap salaku panasihat nang dianggap berat ringan sasapuh urang di nagara Pandawa. Itu ya tiada lain dan tiada bukan kalau bukan Lurah Samar karo putra-putra niscaya. Lalu jar kita disitu bajauh sana urang di negara Pandawa atrap di Sukalimba madia ganda pura. Ah, ya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nala garing ai. Ah, Bapak. Hanyar betamuan kita nih Bapak ihan. Iya, ini anak ihan makalawas banar kada badapat anak ai. Akunya auran haja jua anak ini ihan. Dah bapa auran nang pang bapa nih ah. Awe bapa nih aku tahu haja pang aurannya. Apa nih lagi ring? Amun nang ngaran pilim. Heh nih lagi nih naka itu kada sadiungkai-ungkai anak ai. Nang ngaran pilim. Ai ayuh ha bapa kita kada babanyak pandiri lagi ari ari mana panas ini nih hen. Mana lakon pina banyamuk sadikit ah. Mana tangah malam ini nih hen. Ayo anak hai, jadi kita ni bakumpul-kumpul lah di sini dahulu anak hai, mahadiri ini panggilan ini panggilan Adipati Janak ha anak hai, karna beliau ada nang handak dibicarakan anak hai. Bujur lah bapak, napa nang handak dibicarakan, ah ini anak hai lah, kada tahu jua pang lagi aku anak hai, kira-kira nang palak bulan puasa ni bebagi jakat kah kira-kira ni han, atau bebagi sumbangan yu han. Maka wahini sumbangan pina kada tapi ada lagi nah di masjid-masjid nah kalau bagi sumbangan di leher ada tahu eh ayo ha bapak eh nah ini bapak eh ini kita mangaran kalau asar kada bertamu ini bapak aku pilih pina asa gugup han iya eh anak ini han bebula-bula kita juga han ya nang iya anak eh tukang kameranya aur juga han Ulun lia aur jua hen. Ah itu anak hai lah. Jadi takumpulan haja lah kira kira barataan ini lah gari. Takumpulan haja barataan ini bagong hadir jua. Ah jam balita hadir jua. Cuma kita ni bapa ai manunggu nunggu parintah baliau tu napa nah handak dipandirakan. Ayu anak hai kamari anak hai. Cuma nala garing ai lah, apabila sudah bimbingan bapandir tu anak ai jangan baabut-abut dangar akan bujur-bujur anak ai, ai ayuh ha bapa ai, nang ngaran kita ni anak ai lah, kita ni hidup yah ibaratnya bapandidikan kaya urang kada anak ai, adat istiadat itu barang kita tanam akan bujur-bujur anak ai, kaya apa lawan nang anum, kaya apa lawan nang tuha anak ai, kaya apa lawan kakanakan jua. Kekanakan tu baik kutampari banar ham, oh jangan anak ai jangan ditampari, kekanakan tu lagi generasi panerus kita am anak ai, mun kita nang tuha ni apa ada lagi, jangankan kadanya maju malah manurun anak ai, ai ayu ha bapai lagi, ha babanyakan pandir bapa ni hai, ya radin arjuna.

Nala garing nang kada bisa sumbahyang sumbahyang wahini ulun bahanu bahanu haja jua pang bahanuhan cuma wahini basangsi jar nala garing bila kada sumbahyang barisi wc jar nala garing kada badah jua ha yah bapa nang lain maka disambat nang lain hamba pa ni jua ha jadi wahini kakanakan kakanakannya maju han nang kada bisa ba hp wahini ba hp.

Yah, syukur bagiya kak. Parkara nang lima waktu tu mbah nu kami tagawi haja ja pang han. Cuma kami ni mbah nu baganti kira-kira pas haja lah pun. Baganti kak. Baganti bilinya nala garing bajuhur, ulun baasar. Akhirnya bagung bamagrib lawan baisya, pitruk basubuh. Kira-kira pas haja ka luput akang samar. Salah kalo macam itu caranya semer ih salah pon hana lagaring salah haja anak hae bapa marah hadi hurang salah bapa nang panting dikita bujur ha wong wajun lagaring jauh pasak ha jua yah kak nah cuma lah ni ulun datang kasini ni ulun ada pang sadikit jua ini han ulun ni datang mambawa bahagia iya jua mambawa duka iya jua pun. Kakang Semar, Maksudnya cara mana kakang? Ini kita langsung haja pun bakisah nini pun lahan. Ulun ni ya mungkin sudah bamiminggu lalalu pun udahan. Pikiran kada tanang pun han. Alih ai dikisah akan lagi ninihan. Yah kakang. Ada apa kakang. Nah ulun manjadi pikiran ni bagung anak ulun nang saikung tu bagung nang manjadi pikiran pun. Maksud cara mana kak. Bagung itu pun baminggu-minggu nang lalu sudah pun lain daripada biasanya. Lain dari pada biasanya kak. Inggih lain maksudnya kak. Bagung ini dilihat wahini bulih digata garing bulih jua han. Wahyu sakit ujar bisa jua urang wahini han. Iya kak. Maka sakitnya bagung nih aneh. Maka. Mun eh ya kada kawa dikisahkan di sini bagong ni garing nang apakah antak kapohonan kan apakah jua kada tahu jua lagi cuma ulun ni handak minta pandapat lawan sampiyan kaya apa bagong ini maksud ka sampiyan macam mana kah bagong ini sudah baminggu-minggu ni garing maka garingnya lain dari pada biasa. Nya mun pakara makan bagu makan haja urang sapiring nya ampat piring makan bila baisukan dua piring malam tiga piring hanyar datang hari ampat piring pulang makan kuat haja cuma garingnya lain bagung ini garing awaknya itu nang bebau saikungan kaya Eh, ngaliha digisakan, man awak babau. Eh, maka bakurus sabulahan. Makan makan haji mau bakurus. Ini napa ini pun. Ya ulun bingung jua mikirakan bagung ini apa panyakitnya pun. Maksudnya macam mana kak. Bagung ini lain nang didarita pun lain nang diarit. Awak maluhak pun eh, man babau pulang. Hih hih. Maka urang bininya lalu. Betukup hidung urang, jurang siapa nih jurang. Aku nya kulir bakulim jua sama ntu jaku anakku garing nih bagung garing. Ha ini pang sualnya. Jadi ulih handak minta pandapat lawan sampian. Maksud minta pandapat. Inggih kayapa ini. Ana lagi garing. Yah bapa. Ai apa tah laga nih. Ai ayuh bapa ai bapandir-pandir dah dahulu. Jadi macam ini, ini bagung ini nah nang makhawatirakan nih. Maka nang hadir-hadir di sini kan kada urang-urang sambarangan, bubuhan pajabat-pajabat tinggi, bubuhan urang nang tarhurmat, berarti hanyar melihat bagung keadaan nang kaya ini ja kah nang, heh, uma eh, kada kawa mangisahkan habis ai sudah. Kakang Semar, ah jadi pandapat sampiyan kaya apa lagi? Kalau manurut Yai Jangandika Arjuna, ini Bagong mau tidak mau mudahan sampiyan mangarti kakang. Maksudnya, tapi ini bukan ini Arjuna kada parduli tadi lawan Bagong. Kalau macam ini Bagong lebih baik kita asingakan samantara waktu kakang. Dibuang ka bagung pun, bukan dibuang tapi diasingakan kakang. Nah diasingakan amun jar nalaganingnya bagung ni enak ai. Eh ayu ai mun kaitu nya tasarah sampian haja nang ngaran pimpinan nih. Sampian pang mangak kami bawahan ni napa ada jua. Ha jadi bagung diasingakan jar nalaganingnya samantara waktu. Kaya apa manurut ikam pandapati kam nalaganing? Pak Agung tu mun manurut pandapatku kaya ada kain hayu pang lah pandapatku tu. Apa pandapat ikam Nagaring? Pandapat-ku baik disumbali haja nah. Wah bubungan Nagaring lawan Sanak handak disumbali. Ya maharani banar sebenarnya nah si Agung tu jua. Ampih maharagu. Mari disumbali ha. Kalo pina mati banar ni Bagong Bojongnya mati jadi hantu kaytu nah. garing macam macam haja. Jadi manurut sampiyan diasingakanlah iya kak. Tapi sampiyan jangan salah tanggapan dahulu kak. Ini bukan dibuang tapi diasingakan supaya jangan sampai jadi pambicaraan masyarakat di negara ampandawa ini kak. Ih bujurlah eh. Ayo kaina buhan kita bagu ni kita asing akan haja buhan hen. Kita buang ka mana ka pulau nyamuk situ ka. Coba kita buang haja bagu ngini hen. Ampih maharagu. Jadi pon, kanapa karena makanannya apa nggak ya pak? Kalau masalah makanan itu kita jamin eh jadi dijamin lah awet lawan tasarah sampian haja jua nah sampian pimpinan pang ulun ni napa dasar bagi bawahan ini han pilih ja pian aa aja sampian bb napa ulun manggiring haja jua yah kakang syukur bagian jadi. Ku harap sampiyan mangarti adanya macam ini ikak. Tapi bukan ini Arjuna mambidaakan Dede lawan Bagong. Kami jua di sini mamikirakan liat kayapa nasib Bagong macam ini. Kami di sini bingung liat mamikirakan Bagong. Nang ngaran Bagong liat urangnya jujur. Hanyar kaadaannya macam ini aku pun bingung jua kak. Jadi. Kalau di asing akan mungkin itu lebih baik sementara waktu karana mahindari ini pandiran masyarakat nang kada kada terhadap bagung kakak. Kasian bagung lihat keadaannya macam ini. Ai weh, kalau mitu macam itu kita asing akan haja bagung ini han. Kamanakah kita buang ini han. Mak, maksud sampian kamana nang baik ma asing akan tuh.

Ulun sakali lagi maminta maaf lawan sampian jang maanggap sampian jangan manduga nang tidak-tidak lawan Arjuna kakang. Ini dibalik pandaritaan pasti ada hikmahnya kaina kakang. Inggih bujur pun, satiap ada pandaritaan pasti ada dibalik kabahagiaan kena kaitulah pun. Yah kakang. Wah, iam ini dihan kasian Bagong han. Ulun nang ngaran anak aja asa kada purun haja ja pang ha. Tapi nang ngaran keadaannya kaya ni mau kada mau ai. Ikam kayapa talagi nih kita nih anak. Diasingakan wahini kah anak atau tapi macam mana kah. Mun pendapat aku nih babibi belakas haja. Apa mahara guna nang kakaitu he. Aku ja kada kapipingin. Uma ai nang lagi nih kapupurun lawan dangsanak he. Nang kaya kada badangsanak nang kaya itu. Aku talagaringnya lah ikam. Nang ngaran anak kada purun aku malapas talagaringnya tahu lah ikam. Tapi ayu ai, bapurun ai hati aku hari ini han. Ayah bapia lagi. Maka talagiri bagung ni nya. Eh, mun sia nang ngaran di hutan ni mun sia dapatnya nang apa kah. Dapat yang. ya berarti nang binatang buas kah sawah kahan mun sawah kawa ada jual jual 50 semeter iya kak lalu macam ini kak tapi aku banyak banyak meminta maaf sekali lagi ini terhadap sampean kakang Inggih pun, ayu ulun kada pun mamahami haja iya nini pun ha. Kada ulun pun, ulun mangiau bagong yang mana bagong ini nih. Bagong, oh bagong ada ai jua hadir ai aku nini ha. Nah ikam bagong ai tapaksa hari ini lah ha. Nangapa ha, ikam tapaksa kami buang am madam ini. Wuh dibuang aku nih. Ayu ha buang ha lagi. Memberi maras aku rinihan. Buang ha lagi nanang ai. Kada mampat jua aku ni buang ha lakasi. Buang ha mare. Bila kada mambuang ikam mare nang ku buang ha rini. Bungul ha jua bagong. Sawat haja sakalinya. Nah bagong ikam ini anak. Nang kada nikam nang kaini anak ai baingat-ingat ai ha. Bapa, apa ni lagi nih? Hadang bapa sini aku mamandirinya dahulu nah. Ayu ha, pandiri ha anak ai tu wetdah sanak tu ha. Pabung, ada jua ha. Nah ni aku banyak-banyak maminta maaf ka agung lah kalau pina ada tasalah lawan mbak andika nang dihan. Jadi ka agung ai hari ni. Ini sampiyan mau kada mau kami buang, kami lapah maharagu sudah. Buang leh ading gini, kami buang hari ini, kami asing akan kada dibuang kada ka pulau nyamuk situ. Kalau ini bamanpaat haja kaina hen, ini bamanpaat haja ka agung ini di hutan hutan kaina. Cuma hati hati aja lah bilingnya di hutan hutan situ lah kaina, kalau pina ada harimau kah nangapa kah. Kada pina ada raksasa dimakannya kayni wih. Habis tu pangan kaya agung ni awak kada batahan jua ha. Heh nang garing macam macam haja manukun kuwi wan dangsanak. Uma ini memberi maras aku dibuang hihihi hihihi aku dibuang oleh nanang ai. Uma iwak manangis bagong nang kaya pas kada purun melihat talagiring ai. Ayuh bapeleh tu inya lagi. Nah, Bagong, ikam Bagong handak apa Bagong? Nah aku handak ka pasar nah, handak nasi guring kah? Indah, handak. Ais tu bajalimau kuit ka, indah jua handak ai es rajus pang handak ai jua indah nah sana baindah napa ni dah ruku marburu pang handak lah handak eh bungo jua tahun jua di ruku sakalinya jarum tujuh anam ada itu eh maka jarum tujuh anam anak ai.

Nggih pun, umai lah eh. Kayapa nasib bagong di hutanan ini han. Makanya ngaran di hutanan tu kada tahu ha macam-macamnya lagi. Busi ada nang apa ka, ada buhaya ka, ini toh. Yah kakang, apa-apa ujar sampiyan kakang. Nah jadi nang tugas nang matar ni siapa-siapa haja pun. Ki nang maan ini nang ku parintah sapa lagi kalau bukan sampian kakang. Oh jadi kami ja nang maatan leh. Ai ulun ja baritaan lah garing lah. Iya kakang. Nah jadi kami ni nang ngaran Bejalan jauh buat diulahkan pupundukan ka kira-kira napa kalakuan ini karna ini hutanan pun han bagung ni kena diasingakan di hutanan kaya diulahkan pupundakan bagung nang halus-halus nang pupundukan nang anu tu han iya kakang kena saminggu sakali diatarin makanan bagung oh bagung aku nang nangai sabar ae ikam lah

Bukannya kami kada baik, tidak, bukannya kami nang kada katuju, kada suka, kada sudi marawat ikam ni, kada. Cuma kami ini baguna mahindari dari pamandirian masarakat ni nang ngaran ikam ni garing aneh pang anak ai. Nayat awak bubau nah, heh, hih, bubau banar nah, heh, hih, bungul ja nang nini han, bahinda lawan diaku, awas ja ikam maraikan.

Inya kada tahu urang Nosai koni aneh banar bapandir. Nya nang panting inya nang happy dulu. Pandapat ikam ni Bagong ni kayapa anak? En, pandapat saya ini Bagong lebih baik di dibuang saja om. Karena ini membikin riput om. Hah, bungul banar sanak maka itu lawan sanak. Hah, Anak buah kada nang sampurna kanya barataan. Bapa jangan daintu bapa bapandir. Babaik sadikit bapa bapandir tu. Kami ni jar anak siapa garang? Anak sampiyan kalo? Mun sakami ni kada sampurna ka sama tanto kuwitan nya kada sampurna ka jua. Eh lala garing jua. Ayo. Baepik bapa bapandir. Eh bapak ni rasanya tahambur gigi ka aspal ibat ku nih deh. Eh deh bapak ni anak buah kada nang sampurnakan nya baritaan uji. Saurang nang tu mah ka ku sadar haja pang bapak ni asal usul kaya sadar haja aku ni kajadian ku ni lagi dahulu. Napa kajadian ikam Nala Garing? Nya kisahnya kaini bahari kaini. Kayapa Nala Garing kisahnya Anak? Dahulu tu waktu runda bapani di gardu saurangan ari pina hujan-hujan kakalamarian. Ada bibinian urang gila. Nah nang dikabawa ka dalam, nang dikasatrom ya nang mada kan aku ni kira-kira. Heh, bungul jua nang lagi ring dina kakawitu maka disambat. Kadanya bapa ja pang tadi manyambat anak buah kadada nang sampurna kanya ujar. Ayo. Ulun bapandir baepik sadikit bapai. Apabila banyamuk sadikit anak kaina. Anak buah kada nang sampurakannya ujah. Eh marasa ni bapai ni kaina ni. Tampur gigi ka aspal, parcaya haja. Ha kaya aduh nang lagari nang kakayatu maka habang muha liat. Sarik balaluan. Kada aku tu bapai ni, aturan ni bapikir-pikir bapandir tu. Eh, bapak ini merasani nih. Ini paniru boleh anak tersalah sedikit ke anak kada sempurna ke anak bungul aja. Ada baik itu anak buah bapak muntong bapandir baepik. Ah, bamamai kam tanah garing. Ada aku bamamai kada bapak. Cuma aku tuh madahakan bila bilanya lawan anak tuh muntong jangan membarang. Ini bininya anak tasalah sadikit bungul ja kada bautak ku ja aman nang handak utak ku ja nah kaitu baguslah barasa urang bininya anak tasalah didoakan mudahan anakku baiman din to mudahan anakku jadi urang alim din tu kan mudahan anakku jadi urang wale din tu kan baakibat dua kuitan maunya pintar kena kada jadi wale kada jadi wali biasanya. satidai-tidainya jadi urang alim, satidai-tidainya mencintai lawan urang wali. Nah, ini Bapa ai, itu karna akibat doa kuitan, ruyat urang. Ruyat angka Raden Angkawijaya anak Raden Arjuna tu Bapa. Urang urang tarpandang, urang tarhormat. Inya pimp inya pimpinannya jua, didikannya Bapa ai. Ada kami nih jadi kada tadidik, batiga Agung, Kak Agung, Jambalita, nah kami batiga nih. Jadi kada katawi tapimpin lantaran kawitannya bungul. Nah, nala garing jangan daintu anak hai. Jakanya kadada nang bungul ni kadada muhai ikam nang batiga ni niki tidak. Ayah bapak jangan cariwit lagi. Hai jadi bapak muntung tu beapik-apik sedikit lawan anak. Ni bilinya ada anak sedikit tasalah. Bunga iya, kada budak wan iya. Kayatu lawan anak pas saurang tuha di sebelihnya kena mun inya tuha jua. Lagi batamuntungan saurang. Anak tu bapa tagantung urang tuha. Nang kaya bapa ni Bungul kami pas Bungul jua badataan. Eh bapa ni sadikit Bungul haja muntung. Hei dikit bungul ja. Ya kaya aku nih bungul ya sedikit lagi gila kira-kira. Eh, nala garing macam-macam aja. Nah, jadi orang baepik sedikit PP muntung lawan anak tuh baepik. Bila anak tuh salah doakan, buju-buju amun dayat anakku jadi orang pintar deh itu. Anda itu orang ada ini kada bungul oh iya. Ayuhan lagi aku nang tersalah deh itu anak eh. Anu hanya merasa sudah dikarase. Oh sama lawas jodoh bapak nite. Bapak ni kena marasan ai gigi tahambur ka aspal pakai haja. Heh nala garing jua. Eh bapak ni. Lihat kaya kami ni rupa kada kaya urang, bungas kada, bibinian kada handaknya. Hidup bapak ini kira-kira dua puluh ampat tahun tak pernah marasakan belayan seorang wanita. Oke ya dun lagi ringucem macam haja jua anak he. Ayu anak ini bagung nih kaya pan adang dulu bebele dangarkan pandiri koti dulu. Kita bebele pandi pandiri di malam ini dulu kita pembukaan apa ini nih hen. Bebule bulan kita parai. Apa jua nih hen aku garing semalam 20 hari jua hen. Taumpat ja ku garing. Apa pulang handak sarumahan garingan beritaan. Pas tukang kamira garing jua. Ah kada jadi mangamira bapa ai. Rancana handak malam minggu sama malam minggu nang samalam kan. Soalnya ka anu garing beritaan. Itu malam minggu kainanya pulang ja. Pas sibuk pulang jua ninihan lajur. Hah hanyar ini pulang mambuka bapa ai. Heh. Iya am nara garingan ini han. Nah jadi bapak itu bapak kita tu apabila anak buah tu bapak jangan bawa montong mambarang baipik sedikit han. Anak tu doakan supaya mudahan inya pintar. Inya pintar bapak gin han. Tapi wahai dahulu bapak ni bilang heh kada kawa anak tasalah sadikit bungul ujar. Kada kawa anak salah sadikit dah pintar ujar. Ayo nih siapa nih. Heh, kuma mana rupa ja het kaya kami ni bapayahan. Hidung kaya mikrofon jua. Urang bapaya imbahnya lalu malihat kami batiga nih, tatawa urang. Urang tu bapaya kada manyambat di hadapan, cuma manyambat di balakang. Uma jurang, anak samar nang birisnya jurang. Kaya samar jua kira-kira jurang. Hah. Ayo. Bapikir babarisan. Eh, nalagaring macam-macam haja maniwas haja lawan kuitan. Ada ini bagong ni nah, nalagaring aja nah kita pikirakan bagong ni anak ai. Nah, Bapak. Lawan Bapak ni kada pama. Nah, nalagaring pandil tarus. Kadang dahulu yu urang bungul, sakit jua Bapak ni. Lawan Bapak ni kada pamahaman jua. Aku ni bapaijakan nang anak bausia kuitan tu nang paham lah. Nah, umur barapa sudah. Jaka tadi nara garing nang dibibiniakan kah anak ni bapa ai han. Nah, ka Agung barapa umur sudah. Jambalita ni barapa jua umur han. Jaka tadi dibibiniakan kah di kaya apa kah pandir nya han. Ni kada. Maulah bapa nang eh kada kawa pandir lagi bapa ni. Maulah bapa ni han. Ading garing, oh ading garing. Nah Bang Agung, Kida bukulih yo sambar ni he. Bagong jua mana musti handak mukulih aku saurang badiri haja kada kawa. Bamacam-macam ha Bagong. Nah ini suahnya kan Bapak. Nah nang lagi kita langsung haja nang lagi nih ngai. Pina banyamuk banar anak ai. Bagong nih kita pikirakan nang kaya apa kita ini. Pabila maatar nang baik tu anak ai. Oke mun pandapat aku hape ini makin bagus makin capat labih bagus karna bila inya balawat disini malihat kita maharagu banar amun awak babau kan heh ih bau banar lagu anak tu jar ih wah anak gini bungul awan tu rasa anak truk biasa jar wan kaya banar nih betruk. Ya, saya tidak tahu tuan. Yang penting bersemilah tubuhku. Oh, koi. Bersemilah tubuhku aja nak kayak bunga aja pitok deh. Yang kada tahu apa-apa pitok nih ngalih. Yang lah garing nih pang, nang kada diulah patukan lagi hen. Bagong nih nang kada kada diulahan apa-apa jua. Ya bagong tuh masuk ampibi pang jua hen. Bagong tuh masuk hidup dua alam. Nana Gering, Ayo kita anak ai lagi napa lagi ni dihadang-hadang anak ai. Kita babicara lawan Din Arjuna dahulu anak ai kalo pina diungkus sidin ka anak ai hanyar jalin tu. Ai ayu ha bapa ai lagi. Ya ya Raden Arjuna, kakang Semar, inggih pun, iya kakang. Jadi kami ni barangkat ai lah kira-kira, iya barangkat sakarang jua kakang. Nah, jadi kami berangkat wahini jua pun iya. Nah, jadi eh, sebelum kami berangkatnya pun kami kira-kira ini ongkos gesan di jalan ini ada lah kira-kira pun. Eh, nangaran jalan jauh pun eh, pohon cundung malang di hutan situ pun nah, kalau pina

Ani ai lima belas ribu anak ai nahan kita bagi dua anak ai dulu pitruk kena dahulu anak ai nah lagi ikam lima ribu aku sepuluh ribu kira nah garing kaya apa lah garing mana bapa banyak nya lima ribu lawan sapuluh ribu jar bapa kada tahu pang anak ai mana ikam pang mana banyak lima ribu wan sapuluh ribu anak. Asa aku banyak lima ribu pang bapa ai. Ah iya tu nang banyak lima ribu aku tu sapuluh handak ai. Yah bapa ni handak ma handak maakali anakku buhai jua. Nah jadi ayu kita kada bau banyak-banyak pandir lagi ni anak ai, kita bawa haja baguni barangkat. Jadi kami barangkat ai hari ini dahulu lah. Iya kakak, cuma ni sabalum barangkat. Kita minuman nah dahulu pun han. Istirahat dulu kita han, kada pulang kita sambung pun. Ha ni nang pambukaan nah banyak-banyak minta maaf apabila ada tersalah pun han. Ngan pambukaan ni ibaratnya nya harus mamulai anu pulang pun hanya mulai kaya gugup pang. Apa bulik pandiga bulan parak kira kami kada tampil pun. Iya kakang, nah jadi kira kira kami banyak banyak minta maaf dulu kami beistirahat dulu nah kami nang minum dulu, iya kakang apa apa ujar sampian kakang nah ayuha lagi apa.